kple ne wòanyɔ ƒo gawo miniti wuiɖekɛ tututu le míaƒe dɔƒea me le afii game ade. Tɔpika yi ale, Wife Beats Husband Over Unpaid Bills Including Children's School Fees, Yet He Keeps Spending at Drinking Bar, Kpee koa, esrɔ̃ nyɔnu alo ŋutsu aɖe srɔ̃ nyɔnu. Nyɔnua ƒo srɔ̃ŋutsua. elabe ŋutsua meva ega nam aƒãm o, gake anɔ anyi ɖe ahabaa, aɖe dzi ɖi, ano ŋue le edzi. Ɖe susu ma ta srɔ̃nyɔnua ɖe ba ɖe edzi. Mebe ƒe ya me ko atsiko xɔ ge mile. Nenye be mewɔ nua nyuitɔ o kɔ srɔ̃wò naƒo wòa? Biabia eya. Ɣemawo yi va yi alo yi mía mo míetsitsim gbɔna hafi nàse be wobe Ŋutsu kple srɔ̃ wode kɔ alo wobe ame aɖe ƒo ame aɖe anɔ se ge be nyɔnua ye wɔ nane ye ŋutsua ƒui eye míeva dze tsitsi fia be mí ŋkume kɔm míelea, ŋutsua ɖewo, ɖekadzea ɖewoa, ye ŋmee nye eka le abɔta na wo be woaƒo woƒe girlfriends wo, woaƒo wo srɔ̃ atraɖii. Eƒo wa dodui me tɔ. Maɖo nu ƒo tome na ame alea, maka na ɖe ɖi. Maɖo nu wu ƒo wo srɔ̃ akpɔ ge be atsi bia le ŋtsi no. Maɖo ne ekpɔ ŋtsua ɖo ko one two one two ko vɔ fia wo ɖe belt le woƒe trousers wo me ko evɔ wo ame ƒom vɔ. Fifia the table has turned. Ŋɖu kplɔ ɖe etrɔ to me. Eƒe trɔtrɔ enye yi be nyɔnue ƒo ŋtsua Ele abe nyɔnua be yekpɔe be ale yi wòdze be ŋutsua nanɔ aƒea dzi kpɔmea, maƒea dzi kpɔm nenema o. Ɖe susu ma ta woɖe ba ɖe wo panaa dzi. Woƒo ɖa ɖi. Ele abe maƒea dzi kpɔm o. Gake nunono le drinking spot he le edzi. Tɔgbia gbe vevie xɔ ya me zi geɖe be menye ŋutsu ɖeka ƒe dɔdeasie nye wòakpɔ aƒe dzi o. Nenye be. Enye. Ŋutsu aɖe ɖe menye ŋutsu aɖe srɔ̃a. Efia be nye kple ŋutsua we come together. Míakpɔ aƒea dzi. Ne vi le mía sia, mía ame evea míakpɔ edzi. Gake nu kae míenya alo nu kawoe míesena? Nu yi míesena enye yi be ŋutsue nye ta na aƒea. Ta mía ame geɖewo míesena gɔme be ne wobe ame aɖe nakpɔ aƒe dzi edze be wòanye ŋutsu. Gake míaƒe nufiala gafiae be fia míeɖo na xexea me fia. Nyateƒenyae wònye be nyɔnu aɖewo li alɔme le wo siaa wu wo srɔ̃ŋutsuwo. Nyɔnu aɖewo li alɔme le wo siaa wu woƒe ahiã viŋutsuawo. Ɖe susu ma ta masi wo nɔ ge srɔ̃wò alo ahiã vi naƒo ɖi o. Masi wo nɔ ge edɔ nawu srɔ̃wò alo ahiã vi o. Eya ta ɖeko miewɔ ge adzɔe adzɔe adzɔe akpe koa? Ke aƒeamevivi. menyi ba ne dzɔ kpe ƒomea ŋdi ya ɖe mi dzɔ ga dzi adzɔ akpe kɔ ke aƒa me vivi fifia mia dada ya ekpe be mia fofo ma yo dɔ da si wɔm o biabia yi nye be leke ne srɔ wo ŋutsu ƒo ge nyɔnu ya tadi tu kpea nyɔnu ya kinkɔe Alo nyɔnu ya gakpo kple wòɖuna yi ke ŋusẽ le ŋu nenema. Ekpɔ ne lé ŋku ɖe ame aɖewo ƒe srɔ̃gble me alo relationship mea, ne ekpɔ nyɔnua, nyɔnu kɔkɔ, etri le dzi. Gake yewo boyfriend alo esrɔ̃a, ɖeko le sue. Nenye be amea le sue hã, wònya tɔ ŋutsu koa, edze be ŋutsu ƒe bubu ɖe sia ɖe nayi nɛ. Ye ta nya nye ya, ŋutsuvia te nye vidzi wolé ɖe akɔ ŋu. I call them boss. Ŋutsuvia te nye ŋutsu yi ke dze agbe gɔme fia yi ke mekpɔe be maybe metsia wui I will call you a boss. Nyemeŋke ga yɔ wò ŋkɔ ko evɔ o. Bubu ma nanɔ anyi elabe ne wobe ama nye ŋutsu koa, dzɔdzɔmea ɖi da ɖi gbadzaa be etae wònye eya ta edze be wò nyɔnua nàde ta agu nɛ. Ke kee nye be nyɔnu nava aɖa tsi ɖe srɔ̃a dzi atsi wòkɔ ƒui o, ekɔ wòɖe ɖe edzi o, Nu kae wòkɔ ƒoe míenya haɖe o, gake nyagbee nye yi be nyɔnua ƒo srɔ̃aŋutsu elabe ekpɔe be meyi wo dɔdeasi wɔm o. Nao nenye be ame aɖe meyi wo dɔdeasi wɔm o abe ŋutsu ene ɖe, ƒoƒoae nàna ge wòawɔ dɔdeasia? Elabe wobe be aha nom ba, ta no ƒãna be noa aha ʋua mu nyuie hafi gbɔ woaɖe ba ɖe edzi aƒe amea ƒo. Biabia yi wò nabia ɖokuiwò abe wò nyɔnuameƒola ma ene be, Nenye be ŋutsua ƒe ƒometɔwo va kpɔ nu made dzesie be yewo via taflatse ava ɖi gbɔ̃ ɖe gbɔwò egbã ɖi ta eƒom? Ẽ, ŋutsu aɖewo li woƒe dzɔdzɔmea, dzɔdzɔmea ɖi fia wo be, ne wo like nyɔnu aɖe koa edze abe woagba tsi nyɔnua gbɔ ye nye yi be woɖana asi woƒe xɔwo ŋu akɔ bɔksa eve singlɛt eve e edziwui rɔnɛka ɖe wɔme eve trɔza ɖeka ko evɔ woŋu ɖe ŋutsua ŋu woŋu ava tsi nyɔnua gbɔ. Ame aɖewo wɔnɛ nenema aŋu ava tsi nyɔnua gbɔ ahanye kɔsu woanɔ ʋli ɖim. Ne wogale nenema hã ɖe ɖee na be yeaƒo ŋutsua? Mía dada ya ƒe point yi wòda ɖi enye be ŋutsua maƒea dzi kpɔm o gake aha nom drinking bar. Ɖee madze atsɔ anyo be afi yiwo nèkpɔ be nɔ aha nom lea, nàyi ahadzralawo gbɔ ava ɖe nu ɖeka evea me no. Togbɔ be meteƒe ɖekae wò, wo katã nyagayi o. Gake ne ète ŋu kɔ afɔ ɖo ŋu yi teƒe ɖeka evea ɖoa, you you would surely meet a change alo nàyɔ ŋutsu ya ɖe xɔ me ayi da ɖi ɖaɖi. Ɖeɖe mí ɖe mía nɔewo ko wowo ga ahaba ko tsim wòle. Ne etrɔ nu ya le ɖe manyoa? Gake nàɖe atsi ɖe srɔ̃wò ŋutsua dzi ato lolue elabe egɔmee nye emu aha. Ne ƒome aɖe kpɔe ɖe, mèkpɔe be nu nyui ya wɔmee nèlea? Ke ègblẽ nya. Enya yɔ ge le zero five five zero zero one three four two three dzi zero five five zero zero one three four two three. Ne eyɔa, gbedonamee nye mina. Mía gblɔe maɖo nu na wò be ne wòa nyo ale yi wò le gbɔwòa a na a kafee a gblɔe mía se. David ya ƒo srɔ̃ ŋutsua e la be ese egɔme be maƒa dzi kpɔm o ya tɔ koe nye wòa kɔ yo ga yi wò kpɔ a kɔ yi ɖe drinking spot e. Ŋutsu aɖewo li yi xe wo dziŋkwikwi dɔwo wɔm wɔ nenye be dzi ŋua ku wo xɔ ga ko evɔ drinking spot a nui la a mu Gake eƒe akpa ke nye ŋutsua ƒoƒo afi ye nye nye ta ɖoe yi. Gbɔwò ɖe, aleke nya ya le? 0550013423, 0550013423 hafi maɖe asi le nuwò o, nayɔa, se ɖa.

Ɖeviwo ƒe nyawo mayina ne wo fofowo. Na wo naɖo ko. Enedze mía kpɔkpɔ koe nye ya. Eta nya yi me dzrom míele ŋdi ya eyi ale, Wife beats husband over unpaid bills including children's school fees yet he keeps spending at drinking bar. Yi ke gɔme kpuie koe nye be mía fofo ya maƒea dzi kpɔm o gake eƒe nunonyawoe le vevie. Eya ta nenye be kɔba aɖe edze si alo wòkpɔ kɔba aɖea, maƒea dzi kpɔ ge o, nu yi esrɔ̃a nado, nu yi ɖeviawo nado, nu yi woaɖu le aƒeamea mekee o. Gake nunono ɖe ƒodo me anɔ aha trɔm ɖe ƒodo mee ele nɛ vevie ta netso ƒo eyi. Susu ma ta mía dada be no, yemanyi nɔga ɖo asi tonu anɔ nu ya kpɔm o ɖe ba ɖe mía foa dzi ko eƒui lolue o henye nya li fia. Edo asi ɖe srɔ̃a gbɔ, eƒui, fine. Nobe ŋutsu ƒo nyɔnua, mesena gɔme in a way be ŋusẽ aɖe le ŋutsua si ate ŋu aƒo nyɔnu. Gake mía dada ya fiki wòkpɔ ŋusẽ ya le. Eyi wònye be mí koe to ahamɔ dzi ta mía fofo ya ahaxɔlãmesi ɖe susu ma ta woƒui. Gake nye biabia gãtɔe nye yi be, ne wò nyɔnu nàdo asi ɖe srɔ̃wò gbɔ ɖe eƒe aƒedzimakpɔmakpɔ ta ye ana be wòakpɔ aƒea dzia? Biabiae. Gbɔ wo ɖi aleke míewɔ gee. Yɔm le 0550013423 dzi, 0550013423. Ame yiwo míakpɔm le Facebook kple TikTok, invite someone to watch with you. drop a comment and then make sure you like our page that is all we ask of you nɔvi gbãtɔ la wezɔ tafla tsɛ eh, megbɔna keŋ let me fix you correctly on the line Uh, this is 99.3 FM. Novia de la Fi. Ow. Uh,

Ok, meɖe kuku eh, dzo ɖa le wò radio gbɔ nenye be eyɔm alo na ale mɔ na tɔwò 05500134230 05500134230. Wezɔ. Meɖe kuku ne le radio gbɔ ake dzo. Meɖe kuku ne mele radio gbɔ kura gɔ̃ hã. Mm, then I think it should be your phone. It should be the phone or something, yeah. 0550013423055 0013423 ne yɔ koa tɔwoe nye na ado gbea eyi ale mina miagblɔe maɖo nu na wo be ne wòanyo 0550013423 nyɔnu ya ƒo srɔ̃a elabe kpee de dzesi ebe maƒe dzi kpɔm o yewo egaa e drinking bar alo ahanoƒewo ko nɔm wòle kpli mía dada nyɔnuawo ɖe enyuitɔe ya mía da ya ewɔa alo afɔ ya mía dada ya ɖe ɖe yae nye nyuitɔa ameyiwo ele atsu ƒe fia eƒe bla've eƒe bla'tɔ̃ eƒe bla'nee ya ɖe

Mm, nye sista. Nye brɔda. Mage ɖe gbɔ nu. Mm. Mm, ebe miafɔ ƒe nyanui nye be evi kple srɔ̃wo le si gake ama aƒa dzi kpɔ mo, me ɖeviwo me suku nya dzi kpɔ mo. Enye ma. Ee, gake ne tafla tsi wòkpɔe la, eyina e, e, e vɛ abe fi ka eɣea le ne gaƒoƒo ya mefia hã. Mm. Ee, gake ɖe mía ƒomea vodada wòle. Eye ele be ŋka ne ŋkea la, xe yi ke wòada ɖe ɖeviwo kple dzilawo gbɔɔ, ele be wòano da ɖi gbɔfi. Ne xea ke susɔ ɖe kotokuɔ me nɛɛ, e yeŋtɔ nakɔe ayi ɖe mɔwuƒe yi dzi. Gake ye mewɔ nu nenema o. Nyɔnua hã veve sẽ ŋu kekekea. Ekpɔ afie yi va ewui se ɖoɔ ɖeɖi va tee ŋu. Ye na be taflatsi wòva nye ashidola ɖe gbɔ. Gake hã, eŋu le akpee nye be, Nuka ele be wòayɔe ɖe edzilawo gbɔ? Togbɔ be ame tsitsi wònye gakea, ele be wòagayɔe ɖe edzilawo gbɔ aɖe nu ɖeka eve. Dzilawo be, Nyi aleke wɔm wo via le ɖe yewo ŋue yi ta hɛn hafi va wɔ agbea vo va se ɖɔ ɖeɖi va tee hɛn ŋu. Meli kpli wò fonya. Sorry. Ke afima ne wova gblɔe mese gɔme oa?

Eya ta eɖa eɖe ba ɖe ŋutsua dzi. Eƒui ale yi nedze ŋui. Eƒui ale yi dze ŋui. Ke le gbebiabiae mea, ebe maƒea edzi kpɔm o. Gake ne ega eva esi koa, edzena esi ahano ƒo eyina. Nye biabiae nye be, ewò nyɔnu ƒe srɔ̃wò ƒoƒo be maƒe edzi kpɔm o ɖe, ye nye ka le eme? Nye dada yiwo le atu ƒe wo. Ne ɖeko nèɖe srɔ̃ tsɔ ŋu ke gbã hã atu ƒee nèle.

Míewɔe le kpɔlixɔ ya me va yi be menye enu dziɖame dzie wòanye ne ŋutsu aɖeke be nekpɔ eƒe girlfriend dzi o. Gake ne wòva ɖo afi aɖawoa, ekpɔgbe be yewodo le ahiã me. Eta wogblɔna be from dating to courtship, from courtship to marriage. Now eyi mi do le dating ame geɖe courtship a ma you are closer to marriage eya ta meka ɖe edzi be afi ma ye dɔdasi wɔwɔwo gɔme dze ge tso. Nenye be èle courtship a mee nèkpɔe be eɖa teti na wɔ hã wo ƒã na mete ŋu ana wò ten cedis alo fifteen cedis nava kɔ wɔ washing ɖe tame o. awu nàdo hã woƒana womete wòaxe awu fem alo wòaƒle awua na wò o. Biabia nye be ne míva ɖe mía nɔewo ɖe ye wògbɔna wɔ gea? Ame aɖewo gblɔna be ne míɖe srɔ̃ koa Mawu agbu aɖe ƒu ge. Amewo katã afɔ dzie. Amewo katã afɔ dzie. Woatsɔ able ŋu alé wòa ye koe. Why will I be in courtship with you? Yi ke nu yi ma maɖu teti hã you you you don't care about it. Me me meka o. Ke ɖeko nàbe mesrɔ̃e míeɖoe mete dzinye kpɔ ge o. Maɖo wo nagblɔe dadatɔe be, Ao tɔ, ne míɖe mía nɔewo gɔ̃ menye dɔdeasi wɔ ge, ɖewomahee mía dada ya kple mía fofoa mewɔ dɔdeasia nyuitɔ o, ye nye fu ya kpe mía dada va legba. Mía fofoa menyae be ne nyɔnu le gbɔwò kple viwòa ɖe wokpɔna wo dzi o. Ɖewomahee ne èɖi tsa fia ge ɖe aƒea me fia, ŋutsu ya ɖaɖa ba mamabae wònye Ɖe susu ma ta ŋusiaŋue aɖe wonɔ wɔm nɛ aƒea me. Menya be woɖe nagakpɔ ɖe ame dzi o ye wòva be yeɖe srɔ̃. Gaɖo me ne mede ŋugble ŋua me kpɔ nɛ be mía dzila aɖewo be míatutu ade nanewo me hena nanewo vɛ. Mitsɔe ko be Azaro mele ready be yeaɖe srɔ̃ o. Edada na be Azaro ɖe srɔ̃. Azaro meva ɖe srɔ̃ o. Fifia ne Azaro ɖe srɔ̃, nu yi wòdze be Azaro nanɔ wɔm ne srɔ̃a mefia o. Ta yi ove ɖe srɔ̃ hã le yi yi ŋutɔ nɔ yɔ gbeawo nɔ mea nenema ko ga nɔ ge ma yi ke a nɔ fu ɖem alo nɔ tetem ɖe ame yi wova kplɔ va da ɖia dzi. Ɖe srɔ̃ dzi vi mako mamayɔvi hafi maku mako teyɔvi nya hafi maku mawɔ ale hafi maku evɔ ama yi ve ɖe srɔ̃ va da ɖi. Meva nya be na shigbe ɖoɖo nana shigbe ga o. Na shigbe ɖoa, ŋutsu nanɔ ŋkuwo me kpɔm ŋuu zã nado ma shigbe ga nage o. Meva nya be ne dzi ŋkua tafla tse nenye be nyɔnua fu mele eshii o koa, edodo ge le aƒeme yike naƒle pad nɛ o. Menya be ɖe nu ŋme klɔm kple Pepsodent ŋua avɔ na wo ƒle nɛ o. Menya be tooth brush yi ke míezana ne eze two weeks, three weeks kaka yina dzi nu ɖeka ko woƒlena bubu. Eyi wònye germs wo wòyina, clubbing ye nye nu yina eme hafi miva yɔe ɖe ŋugbe ne vae ɖe srɔ̃ta. Ya ŋumawo wònya ya wowoe le lãme nɛ. Eyi wòvae kplɔ ame aɖe ƒe vi da ɖi na mea be o, Daddy, provision meli o le wodze be míaƒle milk, míaƒle milo, míaƒle biscuit, míaƒle nanewo da ɖi ko evɔ wodze agɔ dzi. Ne wogblɔ nya ma nɛ ko wodze agɔ dzi. Ne Mawu ve nuwòa, ye wò mo yɔ ge ɖe ŋuwò nàkpɔe be do dziku ɖe ye nu ɖe nya ye gblɔ nɛ ta. Gake ne Mawu meve nuwòa, ye wòdodo ga aƒea me ava ʋu branch anɔ afi ma nɔ agbe ɖum bɔkɔɔ. Eyo nya me mae meɖo ɖi o ta ameha mete ŋu gblɔ ge nɛ be neƒle ale, newɔ ale, newɔ ale o. Ke xeɣi ko wòakɔ nɛ wòakɔ aƒle awu vivivi alo ado, wòanɔ outing ayi mee, anɔ teƒewo yim ake, yaa ko. Dzila aɖewo mi me miaƒe dɔdeasiawo wɔm hafi míetutum be míɖe srɔ̃, míɖe srɔ̃, míɖe srɔ̃. Eke nye wò ŋutsu nàɖe srɔ̃. Srɔ̃wò le gbɔwò le aƒeme. Dzi viwo no. Asigbe be ɖoɖo ge nàko ga ni o. Maƒea dzi kpɔm o gake nàva nɔ drinking bar ano aha ŋu ɖeɖi nate ŋuwò. Eya gblɔm mele fia, egbee nye thirty first. Ame aɖewo ƒe salariwo xɔ ge gbã. maɖewo xɔ woƒe salary wo last week maɖewo etsɔ yi va yia yewo xɔ woƒe salary o ne zadofia ko woglã ɖe ŋu no ƒo anui ako ŋu akpɔ dzidzɔ evɔ edɔ srɔ̃wo wu ma ƒe me edɔ ɖeviwo wu ma ƒe me ŋke dzɔ wofi woma ƒle ketekua da ɖi anɔ ɖeɖem ɖe dziwo abe ɖewo dziwo ene ele abe meŋu anyuitɔ wɔ mo gake mía ya dɔ mí kpɔ akpa ya hã ɖa lo Àte ŋu akpɔ ɖokuiwò be yekɔkɔ, yelolo awu yesrɔ̃. Evɔ biabiae nye be ne èkɔ atsi do ɖe ame ma gbɔ be yeyi ƒo ƒe ko yeava xɔ atsia ƒo wò ɖe, ye míegaɣli do ge be ŋutsu aɖe ƒo srɔ̃a nyɔnu. Atsia vae kpe dziwò ko nèzu kukula. Ke mí be ŋutsua ewu srɔ̃a. Ame ma ƒe dzi kpɔm o. Ƒomea kpa vɛ nɔ anyi hafi miɖe mia nɔewo. Ŋutsua ƒe ƒomewo nɔ anyi, nyɔnua ƒe ƒomewo nɔ anyi hafi miɖe mia nɔewo. Ke nenye be nane mesɔsɔm le akpa ɖeka o ɖe, me ƒomea agblɔe kpɔ?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 Gake ne atsia gava wu akpaa, ye ame aɖewo gblɔna be atsia va ma ɖevia eya ta atsia egblẽ nenem ɖe vi ya gbɔ. Woɖe leke nèkpɔ be wòdze be míazɔ afi? Wezɔ. Mina míagblɔe. Ne wòanyo. Kpokplitɔ. Metɔ. Lost interview nye. Meda kpe ɖe programme ta. Akpe.

wova da tsi ɖe dzi o, ashi to me no, akɔ ma ɖo, be dze klo, tsi kpo, mlɔ nyi, ewo ŋkpe. Gake mele be wònɔ nenema hã o. Ta ne míle ahiã me ye ŋu nyonyom, eyi ta wogblɔ na zi geɖe be nenye be fifia ame etɔ̃lia mele ƒodoa me, neva do go kɔ, ke mítrɔ zu etɔ̃. Alea mieɖu ye miaƒe agbewo tsɛ migaɖu gã ɖe me o. Eye wòle management na age ɖe nuawo me kple susu be ɖevia hã nate ŋu akpɔ nane tsɔ. Gake ne miakɔ agbeɖuɖu gbãtɔ kɔ da ɖi eye ɖevia hã lia ne miekasa oa, nɔ nyi etsɔ ɖevia ƒe agbe naneke zu o. Ɖe susu ma ta edze be akpa evea katã ta planɛ. Zi geɖea ŋutsuwo mía tɔɖɔɖɔwo míenyena. Míeɖona hoo agami. Nyɔnua eɖɔ wo le wo shi ewu alɔfa ɖeka. Nyɔnua da kple kushia yi ashime aƒle nudomi adra axe fea. Gake ɖewohĩ ŋutsua dɔ ya wɔm wolea, mitsɔe kple be tractor operator-e. Season-a va yi. Eyi wole aƒemea, ɖevia suetɔ, enu sese ge. Gake gaƒoƒoa me nyɔnua ya ke ya atea kuku sia yi ɖe asime aƒle dzia dɔ adzra gako e, aku ɖa nakɔ gbɔ aƒeme ya. Gaƒoƒoa ma ɖo eƒe ten. Gake ne eɖo gaƒoƒo ya mea, ne faya dzɔ le aƒea ɖo mele kpɔ o, melɔ̃na bɔbɔe. Yi ta adzɔ mí katã míaɖo ŋu ɖo, asrɔ̃ nu, akpɔ ɖa be relationship a me míege ɖo ɖe, leke míawɔe wòate ŋu azɔ ɖe ŋgɔgbe na mí. Ekpo meganɔm o, edzo meganɔm o, Ati ye hã megagblɔ be akpe. Akpe. Honorable Lawson Teve, thank you so much. 0550013423, 0550013423. Ame yiwo mía kpɔm le Facebook nenema ke TikTok, dɔnɔ dɔnɔ na mi, miawoe le dɔ nyuiwo katã dzi. Invite someone to watch with you. Le eya me hã,

Enya ya gblɔmee be eye eƒe asi dodo ɖe ye srɔ̃ŋutsua gbɔa? Ya gɔmee nye yi be menye be kɔba ɖe mele esi o. Ega ele esi alo ega nɔna esi. Gake nenye be ega va esi alo ega va dze esi koa, medzena si teƒe aɖeke tsɔ wu nunoƒe o. Evɔ yenye srɔ̃a le aƒea me, eviwo le aƒea me. Nenye wò abe nyɔnu ele ye teƒe ɖe? Leke wue nàwɔe? Ya yea, yedze agbagba be yeƒo ye srɔ̃a be wòatrɔ. Ne wò nènye nyɔnu, eye ŋkɔ sẽm ŋdi ya, lekee nàwɔe? Maɖe ebe ɖe ye srɔ̃ ƒo ge, ke wò ɖe? Weasel. I'm come. I'm gonna throw bucket. Okay. Uh, wonderful. Tafla ce ŋutsu ma dzitsinya nyume le si o. Nenye be ega le asiwò, what to do? Either wò salary then you go to drinking spots ava nɔ ha. So at the end of the day ɖe what is the benefit le wò ha nono me? You see, hmm, ɖo ɖe fu suetɔ. Mele teƒe o, gake nyɔnu ma hã ɖe menye ƒoƒoe ye problema sɔlv ge o. Ama ɖewoe va ɖi dzilawo li. Ate aɖe zɔ age ɖe dzilawo dzi aɖe problema ya nu woyɔ wo via aƒo nu nɛ. Ate be nàɖe atsi ɖe srɔ̃wo dzi be mele ɖeviwo dzi kpɔm o. Ne xɔ gakɔ yi ɖe drinkin spɔt ava nɔ ha yi te nakɔ tsiaƒui ɖoa, anyi mekpɔe be ele teƒe nyui o. Elabe dzila akpa evea, gbea gbe ke woɖia wo koe de asi na ame aɖe be mema eƒe hiahiã ɖe sia ɖe nakpɔe kɔ tui o. Ke ame ka ɖe dzi be edze be wòage ɖe amea ke wolé ɖe asi na dzi aɖe edzi nɛ be ɖe ye srɔ̃ nɔnɔ nu ya wɔm wolea, ava le too much. Be nya sia nya gena ɖe srɔ̃ɖeƒea o, gake hã ye de gloa, yeyina. Ta ɖe? no ɣli nɛ. Enyo wu ne maɖaŋu ɖo nɛ be ɖe eakɔ tsi o. Ɖohi gbeɖeka yeato mo ƒu ge ɖe ŋutsua, ye ko ŋutsua ƒe ma lia ekaɖata gage ge ɖe eme. Ye ko ya ŋku dzi zi yi gã ɖe ke kpa ŋdze eko va ku. Akpe ɖa. Peter sometimes wa ne nanewo wɔm ye ama keep quiet a don't think don't take that person as a, a, a, a loose person ebe ame ya ame ɖi gbɔe Mm. no Akpe. akpe Yo. Nɔvi aɖe le afi Wezo ne wòanyo. Fonye fona bubu aɖeke meli nakɔ ayɔ o. Elabe ne gayɔ hã kokokoa. Nenema ko gale lo. Ah, ah, ah, ah. Meɖe kuku nenye be eh, mekpɔ be kokoko anya ɖe le asiwò yi ke nèdzi be yeagblɔ ku ɖe this very topic ŋu. Eya ta ne ata ŋu kpɔ fon bubu aɖea, ata ŋu koe ayɔ mí. Kaƒodzesie nye 0550013423. Gawu miniti blaene vɔ ɖekɛ, gawu ɖekɛ ko gake meɖe asi le wɔna ƒe akpa ya nu. 055001

eƒo srɔ̃a elabe be yekpɔe de dzesii be dɔdeasi yi nele esi abe ŋutsu ene le srɔ̃gblamea mewɔ mɔ o eyata eba dze edzi gbɔ wo ɖee leke Weasel. Yo, woɖo agbe ŋdi na amesiame le nye kɔnkɔ se le kɔfɔ me. Eye nye mia nɔvi eh, no wɔ nyia. Okay. Eye mia life la kra. Okay. Míaƒe sista alo mía dada ƒe afɔ ye wòɖa nya me ƒo ɖom meɖa fu nɛ o. Ne wònye be srɔ̃wò le nane wɔm yi ke menyo oa, gbãtɔ tɔe nye be ekplɔe to gbedodoɖa me yi nye enya gbãtɔ. Evelia, familiwo le ŋutsua si. Eɖe edzi ne yeƒe family wa hafi ye ŋutɔ eku ɖe eɖokui dzi be o he ya awɔe nenema kpɔ be ɖe tɔtrɔ ava. Fifia he wòwɔe nenema he tɔtrɔ meva va o ɖe etsɔ ye wòga wòga yi dzi ga ŋutsua ga wɔ nenema ɖe he ƒoƒua koe ya ega nɔ ƒom gbe sia gbe nenema. Ke eh, nyanya me me menya so enya menya so menya so ta maɖe kuku ne mia da be

Ɖe susu ma ta yeɖe ba ɖe edzi yeaƒui ne yewo susu naʋu ɖe yewo dɔwɔna ŋu. Menye be ɖe medɔ aɖeke wɔm o, edɔ wɔm, ega le esi. Gake ne ya kpɔ ga koa, edzo yi ɖe aha nu, aha dzralawo gbɔ ava nui agbɔ va aƒea me. Nenye be èlé ŋku ɖi akpɔ ge be ɖe womahin mía fofo ya, mía nyɔe ya, mía tɔgã ya va nona aha agbɔ va aƒea me, mashi gbe nam o gakea, hi go. get drunk, get back to the house and misbehave. Gake biabiae nye be neva misbehavem hã ɖe, asi do ge nèle ɖe egbɔa abe nyɔnu ene aƒo srɔ̃wò ŋutsu. Ke ne ame aɖe do ago ɖe? Ko ŋutsua nanɔ anyigba, nyɔnua nanɔ dzi anɔ ƒom gbadagbada. Ah, dadi tukpe. Wezɔ. Hello, ɖevia suetɔ. Suetɔ tɔ. Ame papa.

ta anyigba nɔ ke mía dada nanɔ dzi anɔ ƒom gbodogbodo abe ŋu ene. Ame aɖe nado agu ava aƒea me wobe nuke hã ko be maƒe dzikpɔmɔ aha ko nom wole. Evɔ ne ame aɖe no aha mumua, ewɔ ame yi ne nye kpɔm alo to ɖom emea, ekpɔ leke amea ƒe situation nɔna. Meganɔna afɔ nu o. Wòanɔ mumum ɖe mia, anɔ mumum ɖe ɖusi, anɔ ŋgɔ yim, anɔ megbe vam, anɔ ʋe ɖum, eŋugbe masemase toe. ko nava yi me maƒo ƒe ayi asi do ge ɖe ame ma gbɔ. Ke ma me ha ya xɔ ge mi la, maɖo mu na anɔ nu ɖem. Maɖo mu na mogate ŋu ƒo na nu o. Maɖo mu na ava tsɔk ɖe enu ŋuti. Enua ɖee to va yi wo be wo nim red. Ne womui alea, woanɔ atsitre anɔ alɔ̃ dɔm ko ewu ne yi ame ma ƒo ƒe. Well, nɔvi aɖe le afi wòe zɔ. Yo, mina mi wɔ ɔnyo. Yo. Mɛɖe kuna dzi be magblɔ be mm. eɖo srɔ̃ ɖeɖea e womeɖi le dekɔnu tsi o. Ŋutɔ koe kpo nɔnɔewo ko va zu fu. E ɖomahi hã nyɔnua e yi hã gbagba dzem. eyina gbɔna hafi woɖuna togbɔ be ŋutsua ne ga le esia evɛ gblẽ nɛ le gbɔdo me hafi ɖewomahi le gaƒoƒo ma mea maybe adzalɛ hã meli o ɖeviwo hã ɖewo hã woƒe lame mekɔkɔm o hafi ŋutsua gayi gbɔdo me gavɛ nɔ ha gam mu gava aƒeame ɖewomahi eyi wòva hã gava nuɖem kɔkɔ ɖe xɔme ta dɔmɛ via ye wòdze be woaƒui Mm. Gake le emawo katã me hã, mm. meku xea, mesɔ go ku xea le afi ma kɔ le afi ma ɖo va hiã eme wɔ fia hã. Srɔ̃ɖeƒea megake li ko. Srɔ̃ɖeƒea ɖoe mo kpae ma. O ɖeviwo tsi dzi. Mm. Ta Amada. Agblɔ na míatɔ nyɔnuwo be mm. le nuwo katã me hã ne wole dzi ɖe ƒo, mm. ne wowɔ ɖɔɖɔɖɔ wogatrɔ yi ƒomea gbɔ ne eŋuxlɔmi ke le ƒomea sia. woakpɔe ne wole o. Akpe. Akpe megadzo ha ɖo egblɔ be yeagblɔ be wome womanya ɖe srɔ̃ aɖe ɖe ɖe dekɔnu ŋu o. Now mekpɔ ame aɖe ke wòɖe srɔ̃ ɖe dekɔnu ŋu ko srɔ̃ srɔ̃gbea mezu fire akpɔ o. O ele Maɖo nenema hã. maɖo wo ŋutɔwoe le ŋgɔ ne dekɔnuwo hafi wowɔ gake meva ɖeɖe mo ekpɔ akpa mɛ kpɔ. Eye mekpɔ akpa ma hã. Akpe. Ɖomahi hã nyɔnua hã te ɖe ƒomea ŋuti gblɔe ŋu keke wòglo nyɔnua hã hafi wòva ɖakpɔ ma. Gake le emawo katã me hã, medze be mía nyɔnua míanɔ gbe ma ɖe mía srɔ̃ ŋutsuwo ŋu o. Akpe. Akpe. Ewɔe va wònyo. Evivi nam be nyɔnuƒonutɔ enya ya because I really want vevietɔ nye mía dada yiwo le atuƒewo to give us guidelines alo afɔɖoƒe aɖewo. Maɖewo ɖe srɔ̃wofia ƒe blaene, sixty years, seventy, eighty, wo le atsu ƒe and they live happily. Alo ɖewo wosrɔ̃ wo ƒom kple atixɔ gãwo me mi menya nya me o ye wɔe be wo li ɔkea. Ne ye mia gblɔe na mie mia me yiwo gbɔna mia nya be eyi mi gege ɖe srɔ̃ gblɔ ke mi dze kete ku ƒeƒle da ɖi gba. Ne mi ɖe srɔ̃ kɔ mi di tsi da ɖi ne ŋtsɔ nane ko mia ɖi dogoe ɖe dzi ado ba nɛ. alo leke mie nɔ ge leke mie lie wezɔ wezɔ suetɔ tɔ medo medo ŋdi na mi ŋdi aƒemetɔwo ok miefɔ nu ya miefɔ ewe dɔ ŋkaka mawu tɔe nye dɔ awomaraku anya ne da ɖi ŋdi ya ɖe mm. Ɖokumedzivɔma bia be, Le nyateƒe nyɔŋua hafi wò klakle nu tsɔ nɔ dza hiã? Ɖewo ɖi vi gbãtɔ, evelia, kaka etɔ̃lia. Amedzivɔma bia be, Nyɔŋua wòe de dzesi ŋutsua ɖi nenema ko wòwɔnɛ tsã? Eye nenye be ŋutsua mewɔnɛ nenema tsã o, wodzi vi gbãtɔ, edzi velia kaka va dzi etɔ̃lia ɖe? Hafi ŋutsua va gbea nɔ ɖe, ele be nyɔŋua ŋutɔ susua ɖe nava nɛ be ao ye srɔ̃ ya mewɔna nu ya tsã o. Hafi wòva fɔ yewo ɖe maa, edze be yeawɔ susu aɖe, yeakpɔ ɖa be ŋkee he nuya vɛ. Vɔ dzi ƒe ƒometɔ aɖe ŋue ya dzi nɛ. Gake mewɔ ŋma o. Vɔ heva ɖe ati ɖe ŋtsɔ dzi ƒoƒo ma nya mekpɔ be taflatsi me, mena nage be woƒe sɔɖeƒea natea yi ɖe edzi o. Ta nenye be wòle nenema, ke nyɔnua ne gbugbɔ nɔ wò yiƒe ɖɔɖɔ ɖo. Vɔ dzi ŋtsɔ ƒometɔwo wɔ ɖe edzi no ne aleke wò ɖɔɖɔ ɖo mawɔ ge ya, woawɔe akpe na mi. Akpe ewoe vɔ nyo mio fo mie da akpe 0550013423 wezo Ogbidɔ meto I'm back again okay Anya be ne dzɔ la nyɔnu aɖewo mu ƒo la wosɔ kple ati wa anya nu yewo wɔna hmm. wodu ge ɖe nya me Ɛ? Kɔshia yakame. Ame ma da akpe. Akpɔ le ko gbe. Ita ɖeka menyo. Nyame ve kpone no nyo. Ɖe susu ya ta. Le kake situation asese ha. Let's hand it together. Ena megblɔ do ŋgɔ be ŋutsu ƒe alɔ kuna, nyɔnu ƒe alɔ yina dzi le aƒoƒo aɖewo me. Mm. Gake ne le well to do ɖe, do what you can do. But if na wɔ ma ne ma, ke nakpɔ be yeƒe blessing katã egba do ge ɖe ye tame. Ta aƒedzikpɔkpɔ ele very important. So let all the men do their job. Akpe. Akpe.

Manye dzidzɔ ne nyɔnu aɖe ke be egbe bla ɖa, ye srɔ̃ le drinking spot, ku ɖa, ye srɔ̃ le afi ma, amewo nanɔ kpɔkpɔm, yawo ɖa, ye srɔ̃ li, fi ɖa, ye srɔ̃ li. Memli ɖe va zu ku ɖe wo dzi na be yewoatsi teƒe adɔ, adɔ ŋu nake kɔsiɖa agba hafi woagbɔ va aƒe me. Manye dzidzɔ ne nyɔnu aɖe ke o. Nu kae wòagblẽ nenye be wò ŋutsu nèkpɔe be o? weekend ya yi dzi be ya ano nane ko wo ŋutɔ ne yi ɖe aha dzra ƒo vɛ dza aha ma va da ɖe fridge me. Wo ɖa nu nɔ aƒe me vɔ ko wo kple srɔ̃wò mi nɔ anyi enui. Ne mi mua mia mlɔ anyi ɖe miaƒe xɔ me nukae wɔ agble? Gake ame aɖewo kpɔ ge yi ke woanɔ du dzi ava nɔ drinking spot tso ŋdi ŋdi ŋdi ŋu zã nado. Wo nom alia tso mamlea fumɔe. Gaɖo me ne ete ɖe ame aɖewo yi ke ha nom mumum nua, aƒea me kee ŋu agblẽ tso elabe nyɔnuwo mu dzidzeme name wo o. Adzro ŋutsu aɖe be yeadze aha yi aƒe me ava no kple ye srɔ̃. Gake ne edze aha me yi aƒea me fia ɖo aha kple tukpa katã kɔ va ƒu ŋkume nɛ ɖe amemabumabua ta ko. Ŋutsu aɖewo gbagba dzem be yewoahe yewo srɔ̃wo ɖe eŋuti yewoanɔ anyi dzidzɔkpɔkpɔtɔe. gake nyɔnua ƒe gbe ɖe? Eɖe wonye na hehe yi nyɔnua xɔ eyi nyɔnua adada ɖokɔ nɔ fofoa dzi praprapra agblɔ nya ɖo ɖii agblɔ ale yi wodze si ko wògblɔe eyi wòsrɔ̃e le dadaa gbɔ emee hafi wòva ɖe srɔ̃a ta yease egɔme be esrɔ̃nyɔnua ɖo dzu na srɔ̃ŋutsu ta eyi ye hã va ɖe srɔ̃a ye wɔ gee wòle. Ewɔe be ŋutsu aɖewo mekpɔ dzidzeme o. Mebe ame aɖewo aha nom. Eye mi ŋu ƒom fia ŋutsu aɖe kɔ awu da ɖe abɔta. Ele atsi aɖe te fia tame bum fia. Me naneke yɔe va atsi ma te o. Eyi wòle ye ŋutɔ yewo xɔ ya wòtu ame mlɔ anyi ɖe aba dzi ya xɔ ma. Dzugbe yiwo nelɔ ma, dzugbewo kpekpem. Medzi be yeasi kple to wòayi dzi ve ge na yewo ta. Ye wòkɔ awu da ɖe abɔta do go le aƒea me. Ŋutsu aɖewo li via womeɖo ahiã dzedze o gake nyɔnu aɖewo ƒe bemalemale na wo ta ewɔe be do va dze ahiã. Ewɔ ne wole dzia ŋu va lé wo be dze ahiã hã trɔbo. Ye ŋutsu aɖewo va de na katasi me katasi alo takasie takasi aha wova de na takasi me be yewo dziwo kpɔm eya ta ne yewotsɔ ahiã via meka o. wòhenye na ŋukpe ŋu. Aƒe aɖewo li fia ne ege ɖe eme ye ne be yeakpɔ ŋutsu ƒe dɔwɔƒea nyɔnu ƒe asinue nèkpɔ ge le gake ne nyɔnua megblɔe o mènyanya ge o. Ame aɖewo li fia ŋutsu aɖewo li fia wome dɔ aɖeke wɔm o gakea nyɔnua wo dzi kpɔm and they they are looking so well. Ye ŋutɔ sukufi xem ne ɖeviawo ne megblɔe o mènyanya ge o. ame sia ame kple etɔe, ame aɖewo dzi do ge nenema, ame aɖewo le atua ƒe ŋuwo dzidzi do ƒe, wole afi ma ŋuu, wova dzidzi ɖe ɖi, ame aɖewo li dzi dodoa ta wodzidzi do ƒe, wova kpɔ ŋu be ɖe yewo do dzia hã ŋu fia yewo ɖo fia ko yewo ɖe dzi ɖi yewo dzidzi ɖe ɖi da ɖi, woɖe nu ɖi, ŋutsua wɔe o, ŋutsua mewɔe o, ewɔɔ, me sia me kple etɔe, me sia me ƒe dzi le vovovo. Menye abla megbɔna afi ƒe dzixɔ gã wò tɔe o, afi ma kutɔ xɔ gã wò tɔe o, me sia me kple etɔ. Gake biabiae nye be, anye be ne nane wò ŋua menyoa, you feel it, wò ŋutɔ hã anya nya gea? Ne menyonyom o ànya ame yiwo wɔm nyuitɔ wɔ ma? Why can't you learn from them? Ne ɖati do go fia. alo edze ŋgɔ srɔ̃wò ko atu asi wòava lɔ gli amu gbloo o. Ele abe aha xɔlã me ye hã si. Mía dadawo, mía ame yiwo nye taditukpewo, king kɔŋwo le atsyɔ̃wo ƒe mía srɔ̃wo ƒomea, meɖe kuku miakpa. Mia ŋutsu ayiwo hã li. Kɔba le mia si vɔ migbe aƒea dzi kpɔkpɔ. Nublanuitɔe migblẽ dɔdeasia ɖe nyɔnua ɖeɖe dzi. enyɔ nu kpɔ ge fia, ekpe vi ɖe me, efu le ƒo, edro nu ɖe ta, ŋutsu le aƒe me alo le ati te draft dam like how? Nyɔnu ke nenem nu ma nadzɔ dzi na? Eya ta Mawu neve mía nu, míatrɔ ɖe mía nɔewo ŋu be míanɔ nua nyuitɔ wɔm be ame sia ame ƒe dzi nadze eme. Meda akpe be èɖo to Revival Morning.

Ɖe nyo kpɔvi Alex. Good morning revival FM please watching live from Accra Kotobabi Abavana junction thank you so much meda akpe be ɖo tome na nènya be eh, ga wuieve ko amasi ɖe ge le eh, wɔna ƒe akpa ya nu ale be DJ Energy na ana mi hagbe viviwo ŋu va se ɖe ga wuieve miame yiwo katã eɖo to míaƒe wɔna ya miame yiwo join miame yiwo katã na mi message katã mebe akpe miawoe le dɔ dzi kakaka. Mawu ŋutɔ nedo ŋusẽ mi. Medu ƒu ge axɔ dometsotso kpuia nenye be metrɔ gbɔa? E, ɖo ŋku edzi be DJ Energy anɔ mia gbɔ kple e, hagbe viviwo ŋu va se ɖe ga wuieve. Ke maɖo ŋku edzi na wò be ʋu du nàyi ɖe Royals Clinic le abɔ elabe afi ma wogbɔ wò kpɔ ge nyuie. Efu le ƒowò. Nèbe ne yeada fua? Yi ɖe afi ma. E, ɖee ne dzi via vɔ be anɔ kɔdzi yim kple ɖevia heyi ɖe afi ma wole abɔ Agbolete Junction. Ne ɖo afi ma ko gbɔ kpɔ ge nyuie. Ewɔ afi mi wokpɔ gbɔ nye le eya ta wò hã yi be woakpɔ gbɔ wò. Akpe be èɖo to Revival Morning Drive. Mayi vie mava. Easter o, Easter o, Easter! Enye be Mama Bing